Biz bu temanyň içine girmänkäk, dawaý öňünden gürleşeli. Effekt baboçki, kebelegiň effekti. Bul iň romantişni hem iň düşnüksiz ylmy termin. Köpçüligiň içinde ony owadan bir ertekä öwürdiler. Ýagny geçmişe gaýdyp baryp, bir mör-möjegi öldürip, hemme zady düzedip bolýar diýip. Hakykatda bolsa hemme zat çuňňur, kyn we iň esasy zat, gyzykly. Bu gün bu kebelejigiň Effektini biz polny öwreneris. Başlamankak şul wideoň döremegine Azat Session täze çykaran kebelek aýdym sebäp boldy. Ýagny şoň kebeleginiň effekti işledi. Şoň üçin fonda şol aýdym bolar. Kebelek atly düşünişmezlik. Haçanda biz effekt baboçki diýip eşidemizde biziň gözegimize Eşton Kuçeriň düşen kinosy gelýär. Ýa bolmasa biziň asgyranymyz ahyrzamanyň döremegine sebäp bolup biler diýip pikir edýäs. Ýöne aslynda bul gaty ýalňyşlyk. Ylymda bu metaforaň manysy kinoda görkezilen zadyň düýbünden ýalňyşdygyny subut edýär. Esasy pikri döreden alym Edward Lorens şeý diýýär, Biz öňünden aýdyp bilmeris, kebelegiň ganatyny kakmagy nämä getirjegini. Serediň, paradoks nämede? Biz öwrenişdik. Sebäp bilen netijäniň baglanyşyklydygyna, ýagny düwmä basdyň, mehanizm işledi, daşy zyňdyň, ýere gaçdy. Ýöne sistema bar, meselem, howa. Hemme zat birek-birege gaty çylşyrymly baglanyşykly. Şu günki prognozda edilen kiçijek ýalňyşlyk ýene iki günden boljak howa maglumatyny düýbünden ýalňyşdygyny görkezär. Ine, şu ýerde bolsa biziň gahrymanymyz ýüze çykýar. Kebelegi günäkärleýän adam Edward Lorensiň taryhy. Bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýyl ol döwür kompýuter maşyny haýaljykdan howa maglumatyny hasaplaýardy. Bu wagtky ýaly eliňizdäki telefon däl. Lorensde matematika modeli bardy, ýagny formula bardy. Bir gün ol edilen hasaplary täzeden hasaplamagy makul bildi. Wagty ekonom etmek üçin ol kompýuterde nol bütin bäş ýüz alty müň bir ýüz ýigrimi ýedi sanyny doly ýazman, gysgaldyp, nol bütin bäş ýüz alty diýip ýazdy. Tapawudy müňden bir bölekden hem kiçi. Ol üýtgeşik zat bolasy ýok diýip pikir edip kofe içmäne gitdi. Gelensoň bolsa ol şoga girdi. Ikinji hasabyň netijesi birinjiňkydan uly tapawutlydy. Bul eýýäm düýbünden başga howa maglumatydy. Hasap boýunça açyk asmana derek ýel turmaly diýip görkezýärdi. Şeýdip Lorens uly bir zada düşündi. Ýagny lineýny däl sistemada howa maglumatynda Hasabyň başynda goýberilen ujypsyzja ýalňyşlyk geljekde gaty uly ýalňyşlyga öwrülýändigini, bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda bolsa ol doklad bilen çykyş etdi. Dokladyň adyny bolsa konferensiýanyň gurnaýjysy oýlap tapdy. Sebäbi Lorens wagtynda öz temasyny ugratmandy. Gurnaýjynyň dakan ady bolsa taryha girdi. Dokladyň ady şeýle. Braziliýada kebelek ganatyny kaksa, Tehasda tornado dörärmi? Bärde esasy belläp geçmeli zadymyz, köp kişiň ýalňyşýan ýeri, Lorens hiç haçan kebelek tornadoň döremegine sebäp bolýar diýip tassyklamandy. Ol biz bu zady hiç haçan barlap bilmeris diýýärdi. Eger kebelek ganatyny kaksa, tornado dörese, biz bilip bilmeris. kebelegiň sebäpligine. Edil şolar ýaly, şol kebelek tornado döremezligine-de sebäp bolup bilmez. Ylmy tarapdan seredeňde, bu hadysa bize düşündirýär, hemme zat biziň göz öňümize getirişimizden has çylşyrymly. Lorens hasaplaýjy sistemany ýüze çykaryp, netijäniň grafigini düzdi. Şonda çyzyklar beskoneçni bolmadylar. Hem-de ýönekeý petli ýaly bolmadylar. Çyzyklar birhilçek şekil öwrüldi. Ol şekil kebelegiň ganatyna meňzeýärdi. Ana şoň üçin hem kebelegiň effekti diýýärler. Indi göz öňüňize getiriň dagdan akýan çeşmäni. Eger şoňa daş oklasaň, onuň akjak akymy million faktordan zawisim bolýar. Daş nähili tizlik we güýç bilen oklandy? şemal güýçlüdimi ýa pesdimi, çeşmäniň haýsy bölegine oklandy we şuňa meňzeş zatlar. Siz hiç haçan bilip bilmersiňiz, haýsy ýerde çeşme öz akymyny üýtgeder. Şol oklanan daşymyz sebäpli. Ýöne biz bir zady bilýäris, çeşmäniň akymy hemişe ýokardan aşak bolar. Haosyň esasy gurluşy. Bular ýaly sistemada geljegiň nähilek boljagyny bilip bolmaýar. Ýöne hakykada ýakyn zatlaryň bolmak werýatnosty has uly. Ana şoň üçin howa maglumaty bilen işleýän alymlar aýdýar, howa maglumatyny iki hepdeden öňe ýalňyşsyz görüp bolmaz diýip. Adamlar nähili superkompýuter döredende-de howa maglumaty üçin soňky granitsa iki hepde. Kebelegiň effekti taryhda hem-de durmuşda. Haçan-da bir çüý hemme zat çözende. Angliýada şeýle bir nakyl bar, Çüýüm ýokdy, nalym ýitdi, nalym ýokdy, atym agsady, atym agsady, komandirim öldi, at goşuny dagady, şeýdibem uruş gutardy, boldy. Bu nakyl bize bir kiçikge çüýüň tutuş bir ýurduň ykbalyny çözýändigini düşündirýär. Indi bolsa häzirki durmuşda bolup geçen hadysalara geçeli. Haçan-da tötänleýin bolan zat hemme zady düýpgöter üýtgedendi. Bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda Gawrilla Prinsip ajygyp bir kafe girýär. Şol wagt kafeň öňünde ercgersog Filipp Ferdinandyň sürüjisi azaşyp, dogry ýoly tapmak üçin maslahat soraýyn diýip durýar. Şonda Prinsip Ferdinandy atyp öldürýär. Bu bolsa Birinji jahan urşunyň döremegine sebäp bolýar. Ýa bolmasa ýene bir mysal. Bir müň dokuz ýüz bäşinji ýylda Wena şäherinde bir ýaş oglan suratkeş bolmak üçin Hudoždstwenny akademiýa öz dokumentlerini tabşyrýar. Ýöne ony okuwa almaýarlar. Ol oglan Adolf Gitlerdi. Indi göz öňüňize getiriň, hudožnik adam diktator bolup, Ikinji jahan urşunyň başlamagyna sebäp bolup bilerdimi? Atomly bombalaryň ýarylmagy. Aslynda Amerikanyň maksady Kakura şäherine atomly bombany taşlamakdy. Ýöne bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň dokuzynjy awgustynda Kakura şäheriniň üstüni uly bulutlar tutupdy. Uçarman, ýagny pilot plan B geçip, Nagasaki şäherine tarap uçdy. Nagasaki şäheri bilen näme bolanyny özüňiz bilýäňiz. Eger-de şol bulutlar bolmadyk bolsady, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda öňki polisiýa işgäri Robert Fromm temmäki satylýan magazynda garawul bolup işleýärdi. Gije gelen iki sanaky ýaş müşderi ol magazyndan müňlerçe paçka çilim satyn aldylar. Ol bir zadyň ýitodygyny duýup, ýaňky iki oglany yzarlap başlaýar. Netijede terroristleriň bolýan bazasyna barýarlar. Robert göni polisiýa habar berýär. Olar öz gezeginde hem meteorlary ýygnaýarlar. Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda Ariane bäş atly raketa ýarylýar. Oň sebäbem haçanda programmistler kod ýazanda ýekeje setire sygmajak informasiýany zordan sygdyrypdyrlar. Netijede kompýuter bul ýalňyşlygy götermän Ariane bäş raketasy ýarylýar. Eger-de ýönekeý adamlaryň durmuşynda bolup geçen zatlary alsak, Onda kebeleň effektini biz her ädimde görüp bileris. Bu mysalymyzyň ady Daş, gaýçy, kagyz, Kamen, nožnici, bumaga. Bir ýalta talyp hiç ýeri çykasy gelenokdy. Ýöne dosty ony bara oturmana çagyrdy. Barda olaň ýanyna bir owadan gyz gelip tans oýnamana çagyrdy. Olaryň hiçsi tans oýnasy gelenokdy, ýöne kamen-nožnitsa-bumaga oýnap, olar kimiň gitjegini saýladylar. Utulan oglan ol gyz bilen tans oýnady. Üstünden on bäş ýyl geçdi. Indi ol oglanyň üç sany çagasy bar. Şol bile tans oýnan gyzyndan. Indi göz öňüňize getiriň, ol oglan bara gitmän, öýünde galyp, telefonda tik-tok görüp oturan bolsa, ýa bolmasa beýleki dosty tutulan bolsa. Ol oglan Bill Geýçe ýutundymyka? Hiç kim bilmez. Liftde gapjap galan. Kollejde zordan okap ýören talyp oglan liftde bir aýal maşgala bilen gapjap galdy. Lift işläp başlaýança, oglan ýigrimi minutlap ony köşeşdirdi. Daşyna çykansoňlar bolsa ýüze çykýar. Şol aýal maşgala bir bankyň başlygy ekeni. Ol oglana çaltja gowja aýlykly işe ýerleşmäne kömek edýärler. Kiçijik kömek ol oglanyň durmuşyny düýbünden üýtgetdi. Effekt hemişe işleýärmi? Indi iň gyzykly ýeri başlanýar. Fizik Rojer Pilka aýdýar, Kebelek tornadoň döremgine sebäp bolup bilmez. Bu ýönekeý metafora. Näme üçin? Sebäbi atmosfera gaty inersionly zat. Kebelek ganatyny kakanda döreýän tolkunlar gysga wagtyň içinde howada ýitip gidýär, edil suwa daş oklanda dörän tolkunlar ýaly. Tornadoň döremegi üçin million sany faktor gerek. Alymlar şu wagtam jedelleşýärler. Kimler diýýä, şol kijijik tolkunlaram ýeterlik. Kimler diýýä, ýok, ol güýç gaty ujypsyzja, hiç bir zada täsir edip bilmez. Ýöne hünärmenler bir ýerde razylaşýarlar, kebelegiň effekti kebelek hakynda däl. Biziň köp zady bilmeýänligimiz hakynda. Biz şeýle durmuşda ýaşaýarys, geljegi ýüz prosent aýdyp ýa-da hasaplap bolmaýan durmuşda. Jemleýji, bul istoriýa bize nämäni öwredýär? Indi bolsa bu günki bilen zatlarymyzyň aşagyny çyzalyň. Durmuş biziň göz öňümize getirişimizden has çylşyrymly. Biz hemme zady kontrolirowat edip bilmeýäs. Bize bagy däl zatlar gaty kän. Köp zat üýtgäp durýar. Kiçijik zatlar wajyp. Hatda ýönekeý aýdylan söz bir adamyň ömrüne gynanyp gezmegine sebäp bolup biler. Diýmek ýazgydam üýtgedip bolýar. Biziň kiçijek kömegimiz, haçanda kynçylyk dörände birek-birege berýän goltgymyz edil kebelegiň ganatyny kakyşy ýalydyr. Belki biziň gowy hereketlerimiz bagt atly tornadany döreder. Kebelegiň effekti bul hemme zadyň birek-birege baglylygyny düşündirýär. Hatda biz geljegi aýdyp bilmesegem, şu gün ol geljegi üýtgedip bilýäris. Öz gowy hereketlerimiz bilen, edýän kömegimiz bilen, berýän goltgymyz bilen. Şu wideoda kebelegiň effektiniň işleýändigini dokazat edýär. Ýene birnäçe wagtdan bu wideo siziň öňüňizden çykar. Sizem laýk basyp, kommentariýa ýazyp, podpisasiýa edersiňiz. Şol ujypsyzja eden zadyňyzam meň durmuşymy düýbünden üýtgeder. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.